Aneno dano tye ka cwalo cinggi cwakgi ki kwo nakanaka dok pe giwaco maber tutwal. Gipwodo Yecu Kricito, gipoyo matek. An kono ki nying lworo Catan pi tic aturu kit ma MC owaco kwede. MC owaco ni ni lacung pi limu ento pe owaco maber. Wan watye dul acel ma kilwongo ni Kony Paco.

ki lwak. Ok ok ok otimo kica ki mego. Kony paco oyape i kare me lweny ma LRA obedo ka lweny gi miri kumalo me Uganda. Wabedo ki mego acel ma en oyabo otel wa mege i Gulu City ka eni, kabedo ma dong walwongo ni Kony Paco. Yam con ka in icomo i otel, giwaco ni in iti gwok. Dano ma gicomo i otel kunu weng gilwongi ni wadoko gwok, wadoko gwok, wadoko gwok. Ento i agikkine, nying otel pa mego-ni olokke odugo macalo nying kabedo. Dong man wabedo ka nenone ada, Kony Paco ma mego oyabo-ni. Tye ka konyo Julie ki wabedo ka neno kit ma omego obedo ka konye ki dano kede. Yam con ka icito bot mego i otel kwica kede tye ki ciling miya abic, mego oyelli ki tek miyo yecel gin acama i nongo macalo dano adano. Obedo ka gwoko dano matek adada i kare ma dano obedo ka ringo alub. Dong ominiwa macalo ineno latin Jack Lakana. ma en aye te rwed gang kany. En okabbe ki neno ni, Aduru, pingo wayubo dul mo ma lukke ki neno ma mego yam con en oyabo-ni? Ci omiyo, i kare ma watemo waneno ni ka dong wakabbe ki neno eni wabitimo gin ango, kun bedo coni macalo kony paco, aa gubedo caa-ne lyel acel yo moro ka ca. Watye ka longe ka neno ngo ma waromo konyo ka culi, ngo ma waromo konyo ki aculi. Ki amito pwoyo omego kit ma en ogwoko ki gang kany. Ki amito pwoyo bamarna kit ma pud en ogwoko ki kwo ma mege. Pien ka onongo pe tye ka kwo kit ma wan watye ka kwo, ka elubo dong ka dong omego dong pe tye kare eni. Amito apwoyi matek man ni. Lutuwa, An amito poro mego eni ki mego mo acel ma yam con i kare ma ladobo mo obino i kabedo acel ma kilwongo ni Palabek kuca. Ladobo ocito orwatte ki nyako mo acel, ci ladobo-ni openye ni, 'En rwo opye tye ka neke kong kimine bia amata? Ki pol dano weng ma ladobo ocito botgi gubedo ka waco ni, 'In ladobo, in pe iromo mato pii ki awal ma mego maleng eni? Ki ada, lamego acel ma kite ber en owacci ni, Mego Ladobo, nyiye onongo obedo dano acel ma kilwongo ni Aya. En onongo tye Ladobo. Owacci ni, An aye mini pii ka walla maleng. Wa in iye mina pii ka walli maleng-ngi? Wa aye. Ci owacci ni, Dako mo pe wek amat pii. I kare ma omato pii, Ladobo olwongo ki i kin dako, ibin kany. Nyako-nu ocito owinyo lok pa ladoc wacce ni, Bedi kun ingeyo ni gin maraco bitimme ka eni. Ma ka pe iwaco ki lutuwu, alego ni, wac ki lutuwu keken, pe iwac ki jo mukwero miyo it an, pii amaro ka wal maleng-ngi. Wac ki lutuwu ni ka pe gua i kany, gino mo marac obitimme kany. I agikkine, jo ma kitgi raco-ni kwo gurweny nyuko weng. Ka apenyo dano ma tye i mwaka pa mego eni, gitye adi i kobedo cawa-ni i kinwa ka eni? Pien lokke ni nongo pe ibedo ka kwo kwo maber, ca okene bene okit maber kit ma dano caro iye ento con en okonyo ki ladobo ni obedo pe icwiny jo ma ineno gubedo ki pe ikinwa kanyi. Ci alego ni wakwenyu lanyut bot mego eni ki bene wakwenyu lanyut bot nyare eni. Dong lok me kony paco gubedo cani watye ka konyo aculu iyo mapadi padi. Watye ka konyo Acholi ma nongo wanene ni pe gikero me konye pi yere kene kene. Obedo cawa ni gigono cimgi i Saudi Arabia ni nyako acel obedo cawa ni pe gimito ni oa. An bene kitye ka twongo ira miyo dek. Macalo kony paco bene watye ka nyo yo ango ma waromo konyo lutino ma megwa. Ka karene oromo, wabibedo ka wot kedgi i kin piny. Angeyo ni wun eni wutye i kin piny ma padi padi. Ocito ki can kwena bot dano ni jo ma dong obino ka konyo Acholi dong tye gubedo i caa-ni, en aye kony paco, giwek lok me lutela, giwek lok me rwode, pien gin aye gitye ka poko Acholi. An ape ki lok mapol, medde kilwonga ki nying ni Sandar Felix Altur, en ci pe dong inwongo awaco ni limu, pien ka iwaco limu, nongo dong otugo gin pa jo muto. Apwoyi matek. Pwoyo matek tutwal ladit mu a ki i kony paco. Labite dong ecimo watti atir oo. Wadong wacing ite kong. Labite an bene amito kony ba.